I konei te kāinga he maha ngā tāngata e moe ana ki te mahi, engari torutoru noa iho e moe ana ki te reo. Mai te rāwhiti, nā, kua pai te tai i ānei, kua marino te tai. Tērā te tīmatanga o te whakaaro kia whakatūria ai tēnei momo wānanga.
He tino maha ngā kupu mō tēnei anō ā-moana nei. Me pēnei rā, he mita anō kei konei mō te kōrero anō mō ngā taonga anō o Mitimiti.
Ko te iwi kāinga o konei, ko te moana tērā, koirā ko tō rātou ao. Ao noa pō noa, ko te moana tonu te ao. Kei waho rā rātou e hī ana, e mahi ana, e kohikohi kūtai ana. Ā, e tuku ana i te kupenga me te, me te tōtō mai i ngā kanae. Mēnā ka whakarauoratia ko te reo o te moana, he horopaki tērā e kaha whāia ana e ngā uri o konei.
Ko Tarakeha te maunga, ko Moetangi te awa, ko te moana tāpokopoko a Tawhaki te moana e papaki mai ana ngā ngaru ki te ākau roa. Ko Mātietie te marae, ko Tūmana te whare tūpuna, ko te tao Māui, ko Te Hokokeha ngā hapū, ko Te Rarawa te iwi, ko Tinana te waka. Ngā hapū o konei e kaha ana ki te mahi. He hononga tō mātou ki te moana i konei i Mātietie, Mitimiti, Te Ākau roa nei. Mai te wā o ngā tūpuna heke iho mai ki a mātou tēnei reanga, nā rātou mātou i whakaako i ngā mahi o te moana. Kei tēnei taha a Niwa, kei te taha tonga ko Ārai Te Uru a ngā kaitiaki taniwha. Nō muri mai i te taenga mai a Nukutawhiti nā runga i a Ngātokimatawhaorua, nā, ka noho mai, ā, ko Ārai Te Uru, ko Niwa ētahi o ngā taniwha i ārahi mai i a Ngātoki. Ā, nō muri mai i te taenga a Nuku Tawhiti ka ka whakanoho hei taniwha tiaki mō te wahapū o Hokianga. Ētahi wā e whakaaro ana au ki te ki te hopu au i tētahi ika tino, tino nui kore taea au te huhuti mai, whakaaro ana au, oh, tēnā pea ko Nīnua. E, e kao. Engari, nā, he, tērā wā i te wahapū ka, ka, ka rongo te wairua, o ngā taniwha ētahi wā ki au nei, mēnā e pupuhi mai ana te hau i tētahi, e haere pēnei mai ana te hau, ka rangona tētahi, oh, kāore au e tino moe ana pēhea te whakaahua. Engari, ētahi wā ka mōhio, oh, tēnā pea he tohu tēnā. He tangata tino ngākaunui au ki te moana. Mai te wā o taku Taitamarikitanga Tēnā pea ko tōku pāpā te te tino tangata nāna au i i whakaako i ngā ngā mahi o te taha moana nei, te hīka, te haoika, te haere ki te tiki kūtai, ngā ngā mahi katoa o te taha moana nei. Ko te reo o te moana tō mātou nei kaupapa, ā, tuatahi ki te whakarauora i te reo, te reo Māori, i te mea, i, i konei te kāinga, he maha ngā, ngā tāngata e mōhio ana ki te mahi, engari torutoru noa iho e mōhio ana ki te reo. Tērā te tīmatanga o te whakaaro kia whakatūria ai tēnei momo wānanga.

Nau mai, haere mai, haere mai. Te kaupapa ako i ngā mahi e pā ana ki te moana, te mahi o te taha moana, te hīka, te hauika, ā, te haere ki te tiki kaimoana, koia tēnā ko, ko, ko ngā mahi. Atu i te reo, ko te mahi anō hoki tērā e, e, e ako ana i tēnei wānanga. Nā reira. Ka puta mai te whakaaro me tū tēnei wānanga.
Me tēnei tāra mai tawhiti i runga i tēnei āhuatanga. Ana ko koutou tēnei. Kāre he kura i tua atu i te iwi.
Tuatahi kia ka whakakā pea te hiahia o te tangata kia ako i te reo. Rātou kāore tino mōhio ana te reo, he tīmatanga noa iho mō rātou e rapu haere ana i te reo. me te mahi hī hoki. Muri mai i te pōwhiri, ka tīmata ngā mahi i te, tuatahi i te whanaungatanga, atu i tērā, ka tīmata ngā mahi mō te taha o te hīka, te mahi hīka, ka whiwhi rātou i ngā, ngā pouaka hī, ngā rauemi hī, ia tangata ka tae mai ka whiwhi ō rātou ake pouaka hī ika me ngā matau, me ngā māhe, me ngā tāhurihuri, te aho, wērā momo mea katoa, kia pai ai tā rātou mahi hī ika. Ka ako i ngā momo herenga mō te aho. Te mahi tuatahi, tirohia katahi ka pēnei te huri o to tinana, katahi ka patu, ka pai. Ka pai e te puta tātou ki waho, na, ka kite koe ki te reo. Te rā tuarua, ka timata i te ata. Nā, ka hui mātou i roto i ngā ringa rau o te ākau, tō mātou wharekai, i reira ka, ka mahia ngā, ngā momo herenga, ngā traces me kī, ngā rigs me kī, ka mahia ēnā ki roto i te wharekai, ā, muri mai i tērā ka puta ki waho i te feeder, ā, ka ako ngā mahi mō te piu i tō aho. Te hao ika, ko tērā tētahi o ngā tino mahi hī o te kāinga nei. Tupu mai mātou, mōhio mātou pēhea te mahi hao mai i a mātou e taitamariki tonu ana. Haere ki te taha o mātou Pāpā, Karanga Matua, haere ki te hī. Nā rātou mātou whakaako pēhea te mahi i tēnei mahi haoika, te hora i te kupenga, kia hopu i ngā kanae. Ko te kanae te tino ika reka o te wāhi nei o Mitimiti. Kotahi noa iho te matimati e pupuri ana te aho. Whakamaua te tāmure mo te tina. Whakamaua te tina.
Tina! Hui e, tae ki e! Ko te reo o te moana e noho nei mātou mō tērā wānanga. E rongo ana mātou i te ngā papaki mai o ngā tai, ngā ngaru, kua mōhio mātou e ānga rawhe ana te moana. Engari ka kore mātou e rongo i te papaki mai o ngā tai, ka rongo koe hoi noa e āta rongo ana koe i te pai o te tangi o te moana ki a au, ā, ka mōhio koe e pai ana ngā tai, wērā ngā wā haere mai ai koe ki te hī, hoi noa titiro ana ki ngā maramataka māori anō o konei, ā, me haere tātou ki te tiki kūtai, ki te tiki toheroa, ā, ki te hihī ka rae nei.
Whaia te pae tawhiti, whaia te pae tawhiti. Ko te kōrero o te moana nei, ētahi kupu mō ngā, ngā aho anō konei, ētahi anō, ka mōhio tēnei mea te, engari Me hāwhe Pākehā hoki wētahi ko te rāina, engari i a Enena ka kitea, ō, i roto i ngā papakupu nei ko te aho, ā, engari ki a mātou anō hooko atu ka piungia atu tō rāina ki te hī, nā, ērā atu nō ngā mea, ērā ko ngā taonga Pākehā nei kua tae mai ki a mātou i konei, engari mēnā ka hoki anō ki ngā kōrero o rātou o ngā kaumātua o mua, Āe, he aho anō te aho, āe, nā reira, tērā au e rāua rā tō āhua haere ki te hī. He nui wērā mahi ki a au, ka rongo au i te mahi nei, te wānanga mō te reo o te moana. Ā, e pai ana ki a au nā te mea he reo anō tō te hau, he reo anō tō te moana, he reo anō tō te, tō te ngahere, he reo rerekē tō te ngahere i te reo o te moana. Ā, ko rongo koe i ngā manu o te moana, e rongo ana koe i ngā ngaru o te moana, e rongo ana koe i te āhua teretere haere o te wai i runga i ngā kōhatu, i te tahataha moana. Kore koe e rongo i wērā reo i roto anō i ngā ngahere. Hai nō he rerekē wērā, nā reira he, he reo anō tō te hau, he reo anō tō te, ngā maunga nei, he reo anō tō te ngahere, nā, pērā ana te reo o te moana. Kia whakahokia mai anō wērā atu anō ngā whakaaro he aha te reo o te moana. Koinei te wānanga o mātou e nohonoho nei. Kore, kore, taimaha rawa atu. I whakaroa he tohorā. Nē?
E hia kē nei ngā painga. Ā, ko taku ngākau kei konei, hakoa i tupu mai au i Tāmaki, ā, kua roa taku ngākau e, e mau nei ki tēnei kāinga nei. Tirohia he, he whakapau kanohi, he whakamau ngākau, he whakatau wairua. Ka hoki, ka hoki ana ngā uri ki te kāinga nei, ka tino rangona ērā, ērā painga nui o Mitimiti nei. Ko tētahi anō painga ki ahau, ā, ko te whakahoki mai i aku tamariki, i aku nohinohi ki konei. Kei hea tō tātou maunga? Kei hea Tarakiha? Kura.
Āe, kei Tuara anē? He aha a Hīoni? Ki te hui ora, ā, tawhiti ana te noho atu ki Tāmaki, ka hokihoki mai, he nui ngā wā ka hoki mai ki te hui mate, ā, ki te tangi ki ērā kua riro, engari ko te painga, ā, o te hoki mai ki ngā kaupapa pēnei, he hui ora e whai wāhi ai aku tamariki ki tō rāua marae, ā, ki te omaoma haere, ā, ki te, ki te tino rongo i ngā hau o te kāinga nei. Nā reira, kei te maumahara koe ki ngā mahi i te wā i te.

Te papa tākaro o ngā tamariki, ko te moana te pātaka kai o ngā whānau, ā, ko te moana hoki te kai pupuru i ngā kōrero tuku iho. Ā, ko te moana, ka rangona te moana, ka rangona ngā tūpuna, ka rangona ngā tangi o tērā reanga. Ko te moana tērā, koirā ko tō rātou ao. Ao noa pō noa, ko te moana tonu te ao. Kei waho rā rātou e hī ana, e mahi ana, e kohikohi kūtai ana, ā, e tuku ana i te kupenga me te, me te tōtō mai i ngā kanae. Mēnā ka whakarauoratia ko te reo o te moana, he horopaki tērā e kaha whāia ana e ngā uri o konei.
Nā te kaha mai o te hau e pupuhi mai ana i te rāwhiti, mai i te rāwhiti, nā, kua pai te tai iānei, kua marino te tai. Ko te tūmanako kei reira ngā tāngure. Hoeno, ko te whakapae horekau he ngākoikoi ki konei, te mea horekau he toka ki waho rā. Ko ka tae mai mātou ki tēnei wāhi o Te Ākau Rōnei, ko te ingoa o tēnei wāhi ko Te Waka. I titiro ahau ki te, ki te moana nei, he, he marino pai, ā, engari ka taea te, te nuinga atu i te 40 tāngata i te rā nei, kia, kia hora atu, ā, kia taea te, te panga atu i ngā, ngā aho, kia kore i rīrapa tētahi ki tētahi. Engari ko te tūmanako kei konei ngā tāmure, ā, nā reira kua tae mai ngā kaihī, Ka kōrero e pā ana ki ngā kōrero o te wāhi nei, e, ka tahi ka, ka mahia te mahi mō te taho te, te mahi hīka. E kau ki te tai e, kau ki te tai e, kau rā e Tāne. Wāhia atu rā te ngaru hukahuka o Marereiao, pikitia atu te aurere kura o Taotaorangi e. Tapatapa ruru ana te kakau o te hoi, E auheke ana, e taratutu ana te hoi a Te Huka o Tangaroa i te puhi whatukura, i te puhi māreikura o taku waka. Ka titiro iho au ki te pai o uta, ki te pai o waho. Kua tae tātou ki tēnei wāhi, ko te wahapū o Hokianga tēnei. Tēnei te urunga mai o ngā waka o ngā mātua, A o ngā tūpuna rangatira, ngā waka i uru mai tuatahi ko Kupe, i uru mai ki konei, ā, nā runga i tōna waka a Matawhaorua, Matahaurua, Matawhao, ki ētahi he rerekē ngā, ngā ingoa ki ētahi hapu. Engari ko Kupe te tuatahi, ā, noho mai ki konei. I a mātou e haere mai ana ki tēnei wāhi e titiro ana ki te moana mēnā kei reira ngā kanae, kore e taea te kite ngā kanae e kai ana i roto i ngā ngaru ahakoa kei reira te huka. Ā, horekau, horekau he kanai. Nā te mea tino marino te tai. Ā, ētahi wā ka kite ngā kanai e korowhiti ana, he, he mea rite ki te peke, e korowhiti ana. Ā, engari i te rā nei, tēnā pea nā te, te āhua marino nei, ā, ko, ko puta ā waho rā ngā, ngā kanai. Ā, ētahi wā ka kite ngā warehenga, mēnā ko, ko pēnei te āhua o te moana, ka kite ngā warehenga e kau ana, ā, i roto i ngā ngaru. Ā. E whakararuraru ana i ngā kanai mēnā kei reira ngā kanai, ngā kohiru rānei, ā, ka tae mai ngā warehenga ki te whakararuraru. Kua kite au ētahi manumanu i roto i te, i te moana nei, tēnā pea e rapu kai ana, ā, ko tata ki uta nei. Tēnei āhuatanga mō mātou, pēnei me te rongoa nei, he oranga tinana, he oranga wairua, ngā mea katoa. Tua nau i runga i te tō mātou moana, e hī ana ko ēnei ngā tino moemoeā māku i te kāinga i au e mahi ana i Tāmaki, nā, he moemoeā e kore ana au e āra ake i tēnei moemoeā. Nā reira, āe, tino hari ana. Kei konei au me taku tama, taku tama mātāmua, ā, ka noho au i ia ki te taha i a au, ka mea, mea mai ki a au, Oh, e pā, i mōhio koe ki wēnei mahi i te herehere i ngā, ngā aho nei, mea tunu kāore. Ahakoa au, E rima tekau pea ngā tau e haere ai ki te hī ika ka tahi nau ka tino mōhio he aha tērā here me pēnei tērā here hoi nō ki a Mehere nā ko here aha ahau pēnei me te here ropi o te hōiho hoi nō ko panga atu ko ko ko motu anō taku rāina ko i au te panga atu te rāina katoa ki roto i te wai engari oh āe tino nui ngā mea e E kohi ana au i roto i taku kete kia mōhio au me pēhea te mahi i ngā mahi hī, pēhea te motu o te rāina, me pēhea rā te whai, ko ēhea ngā matau pai, ngā matau piko nei, ngā matau haere toi, ā, me brie, maharaini, wērā matau. Engari ko mōhio atu au, ō, ae, mārika, ka tae noa ka mōhio he mahi anō wērā matau e rerekē ki ngā mahi o wēnei.
Tētahi tikanga mō te hao ika, mēnā haere mai ētahi o ā mātou karangarua, ngā kōtiro nei, ngā wāhine anō hoki, ko tētahi tikanga kāore e āhei ana te. Te wahine ki te whakawhiti i te kupenga, ki te peka atu ki runga, ki runga i te kupenga, ā, he, he mea tino hē tēnā. Kāore anō kia, kia tino kite i tērā mahi i te mea, ā, he mōhiotanga nō mātou kau e mahi pērā. Kāore mātou i tino mōhio he aha te tikanga i aua wā, ā, engari te tohutohu mai a ngā, ā, wā mātou karanga matua, e mea ana ki a, ki a mātou, ā, anei ko te tikanga, kau e, kau e peka atu ki runga i te, I te kupenga ki te ki te mahi pērā, nā, me hoki ki te kāinga. Nā tētahi atu tikanga mō te, mō te tohu ki te moana, e, oh, mōhio marika ana mātou, kau e pēnei tō, tō tohu atu ki te moana, e, he mea hē tēnā, tino hē ki ngā kaumātua i, i aua wā i a mātou e tupu mai ana, ā, mea mai, Mēnā e tohu ana ki te moana me piko tō matimati nei, nā, kia pēnei, o kia puare tō ringa, ā, anei, anei, anā, ko ngā kanae ki reira, o ko pēnei te mahi o tō ringa, kau e pēnei, nā, ka patua tō matimati e ngā mātua, e ngā kaumātua, nā, i a rātou i aua wā. E haere pai ana te mahi e hopu rātou i ngā momo herenga, te mahi i ngā riki, ngā rigs and traces. Iāianei, nā, kua tae te wā kia kite mēnā ko mau. Engari, mēnā ka taea kia hoki mai anō rātou. ā, mō tētahi atu wānanga ki te, ki te parakatihi anō, ki te mahi anō tēnei momo mahi. Engari, kāore, kore, ka, ka kite ētahi e mau ana ngā ika i te rā nei. Mea, you know, whoop, and just go everywhere, in between all the dorsals and everything, and then you know you've got all the scales. Tēnā, pai ana te, te mahi unahi i te mea, ā, ka taea te kai te kiri. He reka, he reka tērā wāhanga o te ika.
Ki au nei nā, he āhua maumau ki te waiho ngā unahi i tō mahi fillet.
Haere mai au me taku klanī pāpā, e wāna nei tau i taua wāra i a au anō e tamariki ana ki konei. Ko tino kaumātua ia, engari ko kāpō wana nei kanohi ka haere mai māua mā runga i te hōiho kua hou ki muri i a ia te mokopuna, he mokopuna pupuri anō i a ia kua haere mai mā runga i te hōiho ki te tiki kūtai, ka mea mai ia, haere koe ki te tiki kūtai, ka haere au te tiki wētahi kūtai ka mauria atu ki a ia, ka. Pakipakingia e ia, haina ko mea te kūtai ko kainga ia, ko ki te koe mea mmm pēnei ana ana nei te reka o te kūtai nei, hoi no kia au ko te reka engari ko mea mai kia noa hē ana tērā wāhi nuku atu ki ētahi atu anō ngā toka kua haere au te tiki kūtai i reira mauria mai ki a ia ko meinga tia ia ko Ana, mā kona, tikina ngā kūtai i kona. Me taku whakaaro nī a Enena, i mōhio ia ko wētahi anō ngā kūtai e whai noa, ko Kūao anō wētahi anō ngā kūtai nei, ā, kau e tīkina wērā kūtai, e tupu ake ana wērā kūtai. Mahia ki kō, ā, ko ērā ngā kūtai me kai e tātou. He tino pai ki a au te hī, ka kore rawa au e kī he mātanga ki te hī, ā, mātanga pea ki te hari i te tamariki ki te hī ngā koikoi, heoi anō rā he momo anō tērā. Ā, hoi anō rā i te kōrero māua ko taku hoa, he ātaahua te tū noa ki te taiao, ko ō waewae kei ō one, ā, ko tō katoa e rongo ana i ō hau, E rongo ana i ō ngaru e papaki mai ana i te ākau roa he oranga nui kei roto i tērā. Hakoa he ngau noa pea i mau i a au, i a māua ko taku tautara, ā, ko taku ngākau kua ora i ngā mahi o te rā nei. He ātaahua te noho tahi. Ngā here, ētahi here hou kua tutuki i a mātou. ā, kua āta whai mātauranga ki ngā momo taputapu, ā, ki ngā momo tukanga me whai e mau pai ai te maunu ki tō matau, ērā mea katoa, he tautara hou, he, ā, he tākai hou kua riro mai i ā mātau, ā, nā reira, kua rite pai. Ka rite ana te rangi, ka tika te marama, ka rite te tai, ana, kua rite katoa mātau ki te puta anō, ki te puta hei whānau hī, ā, kia pau ai te rā i ngā, i te whānau e noho tahi ana ki tātahi ki te ākau nei.
E tino hari ana i ōku nei rā. Kei, kei konei rātou e mea mai ana ka pai mahia te mahi, ā, hei whāngaingia atu anō ki ō mātou mokopuna, ki ngā tamariki. Ā, waku tamariki e tino hiakai ana ki wēnei āhuatanga, tae hoki mai ki te kāinga ki ngā wānanga, kia kau e noho atu. Taku hiahia i roto i taku ngākau, kia hoki mai au ki konei ki te noho mena. Pērā ana taku noho ki konei, ko Mōhio au ko hoki mai taku whānau ki konei. Engari mēnā kore au hoki mai ki konei, kua kore rātou e mōhio ki te kāinga. Kia whakahokia mai wērā kupu katoa, kia mōhio ai wā tātou mokopuna ki ngā kupu pērā, kua hanga wareware tātou nā te mea, Ahakoa anō au, kei te noho au i Tāmaki Makaurau, te kore hoki mai ki te kāinga, ko mahue katoa wērā kupu. Ngā mea tino hiakai ana i a ēnei nei ki ngā kupu pērā i roto ana i te, ngā mahi o te reo, te whakanui ake rā i te kōrero i tō tātou reo ki roto i ngā kāinga. Kaua e waihoungia ko tā, ko āku kupu anō ki ngā. Ko Whanaungata kāinga nei, ka wehongia tō tātou reo mō ngā huihui i roto i te marae, i roto raini i te whare karakia ki roto i ngā karakia.
Kia pūmau tonu. Kia pūmau tonu ko te reo o te moana, tae pū atu ki ētahi o ngā kupu e motuhake mai ana ki tēnei kāinga nei, ātaahua ki a au, a te noho tahi ki te momo pēnei i a Matua Bobby, ā, ki te rongo ake i ētahi o ngā kupu i mau i a ia, nōna e tamariki ana, nōna e nohinohi ana. Ko te tūāru tērā, tā Bobby, ā, mō tēnei wāhi nei, mō te ākau, mō tātahi nei. Hāngai ana ki ngā taputapu, āe, ko te tautara mō te rākau hī, mō te pou hī. Pai ki a au tā Hare mō te. Ka kīia ētahi he, ko te wāhi hurihuri, te wāhi e hurihia ai te aho, he tākai. Pai ki au te mārama o tērā, ko te whakahāngai atu i te tākai.
Ko tōku tino wawata mō ngā whānau i konei, ā. Ka mōhio rātou me pēhea te haere ki te hī, te haere ki te tiki kai mō ō rātou ake whānau. Kia mau hoki ki ngā tikanga o te mahi i te taha o te moana, kia kore tērā āhuaranga, tērā tikanga e ngaro, kia mau tonu ō mātou whānau. Kia mōhio hoki rātou me pēhea te mahi. ā, kia haumaru ai tērā mahi, kia kore e haere ki te hokomaha ki te tiki o rātou kaimoana i te mea kei konei te pātaka, ā, e taea e rātou te, ka taea e rātou ki te, ki te tiki kai i konei. Engari, ētahi kāore e tino moe ana ki te, ki te mahi, ngā mahi o te moana. Ā, ko te taha o te reo, taku hiahia kia kore e ngaro ngā, Te reo o te kāinga i ēnei wā e āhua ngaro haere ana tērā reo, i te mea ko, ko matemate te nuinga o mātou kaumātu i, me ngā kuia. E kōrero ana tātou mō te reo o te kauta engari kāore e tino rongo ana i ēnei rā. Ahakoa he, he, he, he maha ngā kaupapa whakarauora reo mō te kāinga nei, tō mātou kura ko Huri hei kura ā-iwi, mau ana ki te reo, he tino pai tēnā. Engari, wērā tāngata o aua wā me te reo o te ao koa atu me kī, torutoru noa iho e mau tonu ana ki tērā reo, ō mātou kaumātua e ora tonu ana. Nō reira, tērā tētahi wawata mō ngā whānau o konei. Tuatahi kia mau ki te reo, tuarua kia mau ki te reo o ngā mahi o te moana.

Tuatahi ake he nui ngā kōroro o te waka nei o Te Arawa, nō roto, nō waho hoki i te takiwā o Te Arawa nei. Ko te ingoa o te waka ko Ngā Rākau Mātahi Pū Atua Matua.
Ka tū ia me tana riri, ka karanga ia ki ngā atua, ka karanga ia kia whakaohongia, Te taniwha o te mōne kīia nei ko te parata.
Ka toko ake te whakaaro i roto i te iwi kia whāia kēhia ko te whenua hou i Aotearoa.